Безнең якларыбызда бик күп куе урман булган. Аннан соң инде ул урманнар бетеп тә киткәннәр. Аннан э, бу җирләргә э, нарат үсентеләре утыртып, яңадан инде авылга якынрак урманнар ясадык. Үзе күршедәге Иске Атлаш авылында туып үсә дә, 25 елдан артык Муса авылы мәктәбендә укытучы булып эшләгән Венера ханым, Муса авылының тарихы турында гына түгел, аның табигате, урманнарында үскән һәр чәчәк, һәр үләннең дә үзенчәлекләре турында озаклап сөйли ала. Минем кулымда да Чәчәк, хәзер беренче чәчәкләрнең берсе, дикий пион ди бит әтәбез инде, кыргый пион. Безнең районыбызда болар ике төрле төстә үсә. Берләре безнең якларыбызда сары, ә иске зелена якларында алар кызыл төстә булалар инде. Кызыл китапка кертелгән үләннәр болар. Агулы үләннәрнең берсе инде. Тавыклар ашаса да, үләләр. Муса авылы урманнарга бай булса да, мул сулы елга, күлләр һәм чишмәләр белән мактана алмый. Массеевка, Иске Кулаткы районында менә шушындый су җыйгыч резервуарлар куелган авылларның берсе. Чөнки менә 1912 елда ясалган әлеге резервуарлар бүгенге көнгә кадәр халыкка хезмәт итә. Авылга чишмә суы ерактан, авыл буйлап килә һәм шушы резервуарларга җыела. Шушы резервуарлар 300 метр саен куелган һәм алар берсеннән-берсе күчеп, авылның түбән очына кадәр халыкны су белән тәэмин итеп торалар. Казаннан 600 чакрым ераклыкта урнашкан Иске Кулатка районында ундүрт татар авылы бар. Муса авылы шуларның иң борынгыларының берсе. Безнең авылыбызга Иван Грозный вакытыннан башлап Килгән-булганнар җиде ир кеше. Шул җиде ир арасында берсенең исеме Муса булган. Шул Муса абыймы, бабаймы, вот аның исеме белән, может, ул организаторлары булгандыр. Вот, Муса авылы диеп, Мусаның авылы диеп безгә и Масеевка диеп дальше әтеп киткәннәр инде. Ни кызганыч, авылда кеше саны еллап түгел, айлап кими бара. Күптән түгел генә авылда мәктәп тә ябылган. Авылда яшьләр калмады. Ряд нидән аша узы Бер өй аша ызбалар ябылган тора. Школ бетте. Ну тагын ябарга торалар почталарны, ниләрне. Безнең Матиевка авылында 346 кеше яши. Безнең тора торган өйләр 206. Пенсионерларыбыз 155. 55 инвалидларыбыз. Инде бетүгә таба юл тоткан авылда моннан берничә ел элек шушында туып-үскән Ришат Хәбибуллин элеккеге колхоз җирлегендә крестьян-фермер хуҗалыгы оештырып, Муса авылын саклап кала. Ул чакта Ришат әле Мәскәүгә вахта белән йөреп эшли торган була. Көткән саен күрәбез, ту аны саталар, ту моны саталар, урлый башладылар. Без башлаганда уже бер кадасвет юк иде, терлек калмаган иде. Без башлаганда трансформаторларны сүтеп торалар иде. Авылда өч трансформатор, фермада, токта и МТМда. Ришат әйтүенчә, бу эшкә иртәрәк, колхозлар бетә башлауга алынырга кирәк булган. Азрак соңга да калдым бугай, ди. Муса авылы райондагы иң начар җирләрдә урнашкан. Шулай да узган ел җиренә күрә ярыйсы гына уңыш та алганнар. Терлек асрыйбыз, Аллага шөкер, 100 дән артык баш. Шуларны. Э, в круг алдык үткән елны 22 центнер озимой бодайны да, озимой арышны да. Әйбәт инде ул сезнең өчен. Безнең өчен ул зур подарок дип саныйбыз инде. Халык тырышлыгы белән авылда фельдшер-акушерлык пунктында саклап калганнар. Авылда яшәүчеләрнең байтагы өлкәннәр булганлыктан, бусы да бик мөһим. Картлар йөриләр, прививкалар ясыйбыз, назначениелар бирәләр. Шуларны ясыйбыз.

Сугыштан кайткан үзебезнең авыл ветераннарына, 79 кешегә, 365 кеше тыл эшчәннәре, мәрхүмнар, алар шулай ук сугышны җиңүгә көч куйганнар. Шушы һәйкәл янындагы сыман, кайчандыр гөрләп торган авыл урамнарында бүген тынлык. Элеккеге колхоз идарәсе, мәктәп янында да хәзер кеше күренми. Сирәк кенә кибеткә яисә мәчеткә баручы картларны санамаганда. Моңсу да, күңелгә дә авыр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.